Nilqawkom programm ieħor mill-għalqa tad-dar fejn jien u lino llum ħanitkellmu fuq pjanta interessanti ħafna illi aħna niklu l-fjura tagħha illi hija l-fjura tal-qaqoċ. Hawnhekk għandna Għaqodx ta' barra biex ngħidhulek, mhux il-għaqodx tradizzjonali Malti. Din il-pjanta ġiet minn barra. Prattikament bħala xogħol huwa l-istess, ivarja fil-varjetà. Issa dik kwistjoni ta' opinjoni u għażla tal-individwu. Din il-pjanta tagħmel ħafna fjuri, kif għedt inti, u tikber Qies, kabbari, ħa ngħid hekk, togħla sa metru. Jiġifieri jekk wieħed irid jaħseb, hawnhekk qiegħda ġo pot żgħira, imma jekk wieħed irid jagħmilha ġo pot id-dar, irid jaħseb għal pot kbira. Kalkolu ta' 20 litru materjal, jiġifieri trid tkun kbira sew. Għax hi, peress li tikber, jista' jkollok ir-riħ jaqlibielek, jaqlaħhielek. Il-ħamrija trid tkun imdemmla tajba. Ma tridx għamlija partikulari, mhix delikata dil-pjanta, tikber, tikber faċilment. Hija pjanta li tissuġġerixxi li nies jkabbru għad-dar? Iva, iva.
Għax ma tridx kura speċjali. Anka kif għadtlek, mhix daqstant delikata, trid tkun fertilizzata tajjeb, misqija tajjeb u tirnexxi. Kemm iddum imma biex tikber minn minn dad-daqs biex illi tista' tibda tieħu xi ħaġa minnha? Għandek m'erba' xhur ta' din tista' tħawwilha mela tibda b'żerriegħa għall-ħabta ta' Marzu. Sewwa? U anke tibda fir-reb fil-ħarifa għal Settembru. Jew eh, Settembru. Issa, din tista' tieħu bil-biċċiet minn pjanti antiki. tieħu biċċiet minn isfel, taqlagħhom bl-għodda sewwa tajjeb li kollhom l-għeruq u tħawilhom band oħra. Irridu jkunu mbegħdin minn xulxin jekk ħadd tagħmel kwantità trid dawk il-ġixpiedi u anke bejn fillira oħra. Irrid ikun hemm distanza raġonevoli. Għax hi eh, tiftaħ Qies kabbari. Jekk inti ħa tkun tiżra' ma' sitta, per eżempju, għax taf taf tiżra' iżjed minn waħda, kemm il spazju trid tħalli bejniethom? Irid ikollok roqgħa imdaqqsa. Għax kif konna qed ngħidu, dinha kabbarija l-pjanta. Sintendi, din tħalli hemm anke fis-sajf, tinxef u x'naf jien, u tuża' il-biċċiet minn isfel. Meta jasal Settembru tofroqha u tħawwel banda oħra, tnissel minnha. U anke mill-istess pjanta oriġinali tħalliha mal sena oħra. Tnissel b'dak il-mod. Mister, jekk qed nifhmek sew, dina wara li tkun isha mietet, nista' nħalliha fil-post u s-sena d-dieħla nerġa' nieħu minnha. Fil-fatt dik tagħmel il-fjuri tagħha, joħroġ iż-żerriegħa minnhom ukoll. Tista' tiġbor iż-żerriegħa wkoll U mbagħad jasal kif għadt April jew Marzu, tagħmel mixtla u terġa' tibda tħawwel mill-ġdid. Hemm xi ħaġa li attakkaha li jħobb li jħobbha?
Dewwa jeżistu kullimkien. Mhix mhix daqshekk delikata dil-pjanta. Resistenti ħafna anke għall-elementi, ilma tajjeb trid u regolari. U ġeneralment tittik riżultat tajjeb. Pjanta li tissuġġeriha?
Iva, nirrakkomandaha, iva.
Grazzi, mela Lino tana ftit introduzzjoni biex nistgħu nkabbru l-qgħoġ id-dar. Ċertament hija pjanta li l-fjur tagħha li ħafna jħobbuh id-dar, bil-mili jimlewh, nikluh, niklu il-weraq. Jiena m'iniex wieħed minn dawk li nħobb il-qalba imma ħaddieħor fil-familja jħobbha jfisser kollha tittiekel. Grazzi Lino u nistidnukom biex terġgħu tkunu magħna għal programm ieħor mill-Għalqa tad-Dar.